ndodzisiya nemsoro mfesi akandijairirwa ndopi mfesi wekumasvingo hanzi chivuri angadai nemsikana wangu vene inini musikana inini inini musikana ndakamudanana naye pafoni and asandasangana naye zvavo ndiyo kumasvingo mukutocheyana bhebhi
aiwa inini musikana ndiwangu ndiwangu ipafoni wezi mm. anogara masvingo mm. but mfesi unenhaiti munhu wesocial media ada kunitorera bhebhi notoya anogara futi masvingo oh,
mira pamwe vari kutoonana in person
momira zvautaura ka miya ndimufonere kuno namba dzake ndodziya nemusoro mm. mm. Eh, mfana tizi, wadii? Eh, usanditi wadii. Saka iwe une magate dana nemusikana wangu here iwewe? Eh? Usangoti eh, eh ukunyepera kuvhunduka pana iwe, iwe. Musikana wangu ndiye ane zvake ka pana.
Eh, ndakapenga mfana because ndatoda kutorera baby rako. Ah, uona kuti chii? Iwe ndiye munhu asina tombopenga iwewe manje ndichikutaurira mumwe wangu. Dai ndasina kupenga ka. ndisina kutorera bhebhi rako hapana zvakutombondiudza apa shamwari ndikatsamwa panonhuhwa panapa wazvinzwa ndati panonhuhwa mm, kunhuhwa mm. kuenda kupi kuiwe kwedzoka kumiwe wazvinzwa here munhu ndewangu yobva wamutora chazoda ndewangu vanodisisa inzwa unzomfanatizi Hakusisina munhu wemunhu ike zvinhu. Saka munhu ndewani? Munhu ndewamwari, uri kuzvihwa? Hakuna munhu wemunhu. Munhu ndewamwari. Eh. Shamwari, shamwari, wakutondipinza mubhaibheri ke iwewe. Haisonyaya ndakufonera panapa. Ini ndati siya bhebhi rangu. Wazvinzwe? Hapana zvaunotaura. Wazvihwa? Hapana inzwa. Hapana kana zvaunotaura. iwewe iminofanira pachitungisa mimi toita sei muda zvona kunge mune yese sterek muda zvona kunge misitaira manje inoda kuwachisa imese ah, kuti wachisa une sefe here ye ndatanga newe iwe mfana tizi ndiwakangwarisa ndiwandatanga newe kutorera bhebhi ese mabhebhi aiva panhu vako muvese ndiri kuda kumateverera ese ya muda kuzviona kunge makapengwa panhu pachitungisa mimi
imfeso iwe unombonyatsotemba nei iwe unombonyatsotemba nei ndimbondiudza ha chimbomira zvoda nditaura zve andabata nazvo iwe yo inzwa yo inzwa
chero ukabhabha ukasei chero ukadii bhebhi rava rangu bhebhi ndatora hapana zvauchakwanisa kuita because ratova rangu bhebhi eh, chero ukaita zvekudii bhebhi rava rangu haa ah, iwe izvo zvokutaura hazvina basi ukuona kuti chii ndichapedzana newe time time airtime yangu yakupera airtime yemunhu yakupera ee
ndatopedza newe so pasara vamwe vako ndokuterera futi ndichitora mabhebha awo mapana makapusa ini apa muri kushandisa maitl futi ndosaka muchitizwa nemabhibi stupid
ah, ukoneoka aiwa yaunoita ibuda next time ukatotonyeye kunhuwaka o oh, next time o oh, handikupe foni yangu ah, zvangoiusakukwinyi maoko kaipapapa aiwachimbofungga airtime yawashandisa ana ndotofonderoka bhebhi kangu baba kana isi kangu apa ipapo uzivi pamwe mufesi uyu kumasvingo ganotonotarisa ipapa pamwe kanogona akatoenda ah, naichiti pamwe wekushandisa druid druid pafoni kuyo wonyatsorova foni ko this is not whatsapp co man ah, ndine foni izvo zvoti ndinoziva ah, wakutondibhowa aiwa wakundibhowa iweyo ndiunobhayisa iwewe ka